ini ndoitwa kuda dzedu dzakaputikirwa nemabhomba kuda kwaise utire ndo zita rangu mhosva yangu yandiunza pano ndeyekuputa mbanje nekuputa fodya ndine makore 24 ndichibva kumbvuma eh. ndikuona wakafumbata zvibhakera wamutema bokiseni here ah, ah, handina asi ndakaenrolewa kuchipurisa eh. ofisa anodhakwa munoona tinotidzidzeiko nai hakusi kuti ini ndinodhakwa inyaya yekuti mushure mekunge ndangowanawo akandibatsira mukuputa nekudii asi handitoiti ndobva ndangozama kuonesa mubereki kuti zvamuri kufunga neni kana zvichiita ndiendese kwamunoona kunge kuri right kupoli kana kuti ivo vakazitora in the other side vakatoti chi wakuda rehab yet pay yacho vanhu vanotondipa izvezvi vari kutodzirova u
eh. saka sezvo uri mupurisa uri kutaura uri muchani here ah, ndiri kutotaura ndiri muchani because kwandabva ndafremewen takutoitwa zviri serious pana ndatondivaudza ava kuti munhu waari kukuudzaika ari kutondikanganisira dai izvezvi pamwe ndatowana umwe kunotaura naye ndangobuda ndikanzi handi takutosvika ndakutonza apa ndo patiri kufanira kuenda ndikati ko nyaya haisiri yatakamboendera kugwero iri ngatingoenda kandinotestiwa nekudii vanozvitireko vanhu kunyepera munhu akanaka sewe sonaithingi parent yangu parent yangu haisi kugutsikana nena wakomana chere izvezvika six months ndichiita basa rekuvata masikati ndomuka manheru asi nanhasi anongondiita zvembanje unotodhakwa unodimastanzi ayo wo aya ndemawaya yake ekuchisoja nekutimilitary police iri apapo military school iri apapo e eh, pamusoro chakuenda kumazowo e eh.
saka wauya uchiti uri kuendepi inini ndauya nechikonzero chokuti handisi kuda kupokana nemubereki zuva zvanga zvitogona vamwe kuti topopotedzana nananhingi tonodii ini ndangoti harega ndizvibvumire semunhu ari kuti ati nana mhosva ndongoenda so dzati zvidi zvindidarike nekuti aina ndirambi njewa dzati asi so zvandoita mubereki mubereki mubereki wako akati uri mbavha anogona kungokuendesa kujere chero usiri Zvino mkoma pano panoedzi pano mafilisi tinocherera mukoma.
Aivo kunda vanzwisisa boss kwatabva hako usina zvemafeelings. Ndoti mawako ndatobva ndatobva kumvuma uko. 6 dollars.
uyu ko zvekuti iwewe unosvitsa vabereki wainyeperwa here ah, ipapo mukoma ndingaita mubvunzo ndikati mubereki iwewe hausi kunzwisisa basa randiri kuita chindibatsira ndiite rauri kunzwisisa wabuda mushani aiwa ndosaka ndati ndikupindure nemubvunzo asisiri zve unoziva here kuti iwewe kubuda pamba wodzoka usina chikafu kuzvidza mubereki aiwa uri korekti handiwazviona
by now mubereki wakakufunga kuti unofanira kunge uchitoshanda kana uchitoita zvimwe zvinhu handiona yeti paunongodzoka kumba watomuzvidza extend yekuti mubereki anozokudza vati pana pamba pangu ka it means akatozvidziwa newe kare waita kwaya nevabereki inini handitoiti kwandinotogara ka kune bedroom yemubereki nekune yangu ka ine kupinda ndakapinda mune yangu iye achitopinda akapinda mune yangu saka nguva yekuzvidzana hapatorina imba yatinogara yakakura zvezvo zvekuti iye akabva kubasa ka akavienda kubedroom kwake ka ini ndikaenda kwangu ka nguva iyoyo hapatorina saka its more like handizohwisisa hangu kuti eh.
Yes. Go, Mark, I'm so that what is officer.

saka vanhu vanga vakutoita vachindiuyuka vanga vakutoona kuti a ah, isi tikaramba ichiblema mwana uyu ka hazvizo make sense saka isi ngatichibatsira mubereki adi procedure yemubereki ingoenda mberi do dzamara tatozoya kuchi kumatrix nenyaya idzodzo asi isusu nemubereki edu ini ndingangobvuma hangu kuti kutaura nemubereki ndakaita makakatano nemubereki ndingangobvuma kuti ndibvume asi pandakaita naye ka handisi kupaona mubereki angobvuma kuti ndiri mubereki ndoita zvandoda nemwana asi tatiwo kuno kumatrix hani mazviona
eh, ndaitwa drug test yanga ine macigarettes necannabis Ah, guys ndingandotiramba nje ndadzipuhwa tichimwa doro asi kuti kutaura shuwa guys vanhu vanomwa doro vaive kazhinji kacho vanenge vanadzo enema iyi yedrug test handina kuramba because ndanga ndichiziva kuti the previous night yandakazopuhwa doro katadhakwaka vakangozoti ah, iwe iwe madhakwiro ako eh, ndiwe here changa chakatowanda ipapo mukanitesa chi ifodya ye tobacco ye tobacco smoking grafu recanabis yati kutaura ritori kumusorosoro kuroti zvanga zvisongoriwo zvekujegewa mukasati ndinzwisisa apa kapo tichangoramba itienda mberi nenyaya iyi